א גוטן אווענט, ליל שישי פרשת וארא, היינט גייען מיר אונז לערנען יעצט, וויאזוי זאגט מען, טו עקס? לכתחילה ליל שישי זעקס און צוואַנציק פסוקים, און טו אונז אריין, ווייל אונז גייען מיר היינט, כ'פיל מיך אביסל, כ'האב צו געזאגט פאר מיין טאכטער אז כ'גיי זיין, כ'גיי גיין מיט איר אביסל, כ'דארף געבן כבוד און אפגעבן פאר די משפחה, מ'דארף געבן צייט און פאוקוס און די פעמילי, פעמילי פירסט, אבער קאמיטמענט איז קאמיטמענט, סאו רבותי לאמיר אריינגראבן גלייך. וירא קאפיטל ז' פסוק כ ד, ויך פרעה כל מצרים, סארי ווי האט מען עס? יום ששי סארי הייסט א? כ'הייב לכתחילה אריבער. ליל שישי ויהי און ס'איז געווען, קאפיטל וירא קאפיטל ו' פסוק כב ח, כח, ויהי און ס'איז געווען, ביום דיבר ה', אין די טאג וואס דער אייבערשטער האט גערעדט אל משה צו משה בארץ מצרים אין לאנד מצרים, וידבר ה' האט דער אייבערשטער גערעדט אל משה לאמר אזוי צו זאגן אני ה' איך בין דער אייבערשטער דבר, רעד אל פרעה מלך מצרים צו פרעה דער קעניג מצרים אז כל אשר אני דובר אליך, אלעס וואס איך וועל רעדן צו דיר ויאמר משה לפני ה', און משה האט געזאגט פאר דעם אייבערשטן, הנה אני ארז פאר סיון, איך האב דיך א פארשטאפטער ריבן ואיך איש מעלי פרעה, וויאזוי גייט מיך פרעה קענען צוהערן? ויאמר ה' אל משה, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה, ראי' נשאתיך אלקים לפרעה, איך האב דיך געגעבן צו זיין אזוי ווי א פירער פאר פרעה, ואהרן אחיך און דיין ברודער אהרן יהיה נביאך וועט זיין דיין פארשפרעכער, כתוב אין תרגום רש י בלעז קורן לו פרעדיגער, ער וועט פרעדיגן פאר דיך, און דער תרגום זאגט יהי' מתורגמנך, וועט זיין דיין מתורגמן, דיין איבערטייטשער, אתה תדבר את כל אשר תבעכו, דיע וואס רעדן אלעס וואס איך האב דיר באפוילן, והא אנכי איך און א ברודער אהרן, ידבר אל פרעה וועט רעדן צו פרעה וועט עס מסביר זיין, ושילח את בני ישראל מארצו, די עיקר איז די מעסעזש זאל זיין אז מען זאל ארויסשיקן די אידן פון לאנד, איך געדענק פון מיין, איך האב אמאל געהערט אז ווען דער רבי זכרונו לברכה האט באקומען די סטראוק, איז געווען שווער פאר אים ווען ער האט גערעדט תורה, נישט יעדער האט געקענט פארשטיין וואס ער האט געזאגט, עס איז געווען אומקלאר, אבער מיין טאטע, געווען נאך א אינגערמאן דעמאלטס, א יונגע בחור, א יונגערמאן, ער האט עס צוגעהערט, ער האט פארשטאנען, נאכדעם זענען אריבערגעגאנגען א עקסטערע פלאץ מיט די חברים, ער האט עס אנגעהויבן מסביר זיין הערליך, גענומען א זאך וואס איז א דערהער פונעם רעבן, און עס מסביר געווען א שעה שיין און איבערגעגעבן, ער זאגט אז זה הא נחיך הוא ידבר, ער האט עס איבערזאגן שיין, משה האט עס נאר זאגן, פונקטליך אזוי ווי די ציווי איז געווען, אהרן האט עס איבערזאגן שיין מיט א שיינעם ניגון. ואני אבער זאגט דער פסוק, ואני זאגט דער אייבערשטער, אקשה את לב פרעה, איך וועל מאכן די לב פרעה זאל זיין שווער, והרביתי את עשותי, איך וועל מאכן מער מיינע וואונדער, מיינע עשותי מיינע צייכענעס, וועסט מופיע זיין מיינע וואונדער בארץ מצרים אין לאנד מצרים, ולא ישמע אליכם פרעה, און פרעה וועט נישט צוהערן, ונשאתי את ידי במצרים, איך וועל לייגן מיין האנט אויף מצרים, והוצאתי את צבאותי, איך וועל ארויסנעמען מיינע הערשאפט, מיינט צו זאגן, מיינע אידישע קינדער, בני ישראל, זאגט דער רבינו בחיי, פארוואס רופט איר די אידישע קינדער מיינע הערשאפטן,

ברענג פאר ענק א מופת, נישט תני לנו מופת, ווייל איך זאג איך קען די מעדזשיקס, און איך ווייס די אלע זאכן, באט איך וויל זעהן וואס עטץ קענטס דא, איך וויל אז עטץ זאלטס טוהן דא וואס וואס איז פאר ענק, פאר ענק, די די ווער שרייבט עס די און ואמרת אל אהרן און זיי זאגן פאר אהרן קח את מלכך נעם דיין שטעקן והשלך לפני פרעה און ווארף עס פאר פרעה יהי לסנן ס'זאל ווערן אזוי ווי א שלאנג ויבא משה ואהרן אל פרעה און משה און אהרן זענען געקומען צו פרעה ויעש קיין זיי האבן אזוי געטוהן כאשר ציווה ה' און ווי די אייבערשטער האט באפוילן וישלח אהרן און אהרן האט געווארפן את מטה זיין שטעקן לפני פרעה פאר פרעה, זאגט די זאגט די זאגן די מפרשים אז געווענליך די מעדזשישענס האבן ליב צו טון זיך פארבלענדן ערשטן, שטיי נישט דא, טוס נישט שטיין דא, ווייל צו נישט זען ווי זיי נעמט ארויס א שלאנג פון אונטער די באקס, דאס גיין לפני פרעה אין פראנט פון פרעה דא, די שלאנג, די האלץ איז געווארן א שלאנג, ויאמר אל ישראל ויאמר היה שחר אז מטה לפני פרעה ולפני עבדיו אין פראנט פון זיינע קנעכט פראנט פון יעדן איינעם ויהי לסנן און ס'איז געווארן א שלאנג ויקרא גם פרעה לחכמים און האט אויך און פרעה האט אויך גערופן זיינע חכמים וואס הייסט אויך זאגט דער רבי נחי ער האט קודם גערופן זיין ווייב זיין ווייב האט געקענט דעם מעדזשיק טריק טון זיינע קליינע קינדער די קליינע קינדער האבן אויך געקענט דאס טון די קליינע מכשפים האבן זיך אויך געקענט טון, און האט ער געזאגט אז גם פרעה פרעה האט אויך גערופן לחכמים אלא מכשפים ויעשה גם הים חטים ומצרים בלהטיהם קיין זיי האבן עס אויך געטון די זעלבע טריקס, און שליחי איש מתי יעדער האט געווארפן זיין שטעקן, ויהי לתנינא און זענען אלע געווארן שלענג, זיי האבן זיך ארום געלייגט פול מיט שלענג דארטן, געס וואט, ויבלע מטה אהרן, די שטעקן פון אהרן וואס איז געווען א טרוקענע האלץ, איז פלוצלינג געגאנגען. ער האט זיי אריינגעשלינגען, עס מאכט אויס האבן אלע זייערע שטעקענעס, ויחלק לב פרעה, אבער פרעה האט געהאלטן ס'איז א מעדזשיק טריק, און זיין הארץ איז געווארן שטארק, און ויהי לא שמע להם ער האט נישט צוגעהערט צו זיי, כאשר דיבר השם אזוי ווי דער אייבערשטער האט פאראויס געזאגט, ויאמר השם אל משה און משה האט געזאגט, און דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, כבד לב פרעה, איך האב געמאכט הארט כ'האב געמאכט שווער ר' פרעה'ס הארץ, מאין לשלח העם, ער וועט נישט וועלן ארויס שיקן דאס פאלק, לך אל פרעה, גיי צו פרעה בבוקר, אינדערפרי, הנה יוצא המים, ווען ער גייט ארויס ווייס איך, יצא, יוצא, פאר די וועי צי, יוצא זאגט רשי איז געווען, יא, ער האט געהאט זיין זיין זיין, יא, וויאזוי? געברויכן. די געברויכן, כונות, ער איז געגאנגען, ער האט זיך געהאלטן פאר א גאט, ער, איך דארף נישט גארנישט, קיינער זעהט נישט, יאיר לויפט צו דניאל'ס, און אינמיטן וועג ווען ער רייזט צו דניאל'ס, משה און אהרן זענען דא, יא, וואס דארפסטו? אהרן, פרעה, נו, שנעל! ונצפתו לקרוא, ס'זאל זיך שטעלן אין פראנט פון אים, על שפת היאור, ביי די באטן פון די אויבער, והמטה, זאלסט מיטנעמען דעם שטעקן, דאס פלעשן דעם שטעקן, אשר נהפך לנחש וואס איז געווארן א שלאנג, תיקח בידיך, נעם עס אין דיין ווייזיי, העלא? פארע ר זאל געבן א קלינג, א פלעש דער דער קלינג, העלא געווער קינג וואס גייט פאר דא? ואמרתו איי לאו א ואמרתו איי לאו עד השם דער אייבערשטער אלקי עברים יא יא דער גאט פון די אידן שלחני אליך האט מיך געשיקט צו דיך ליימער אזוי צו זאגן שלח את עמי פארשיק מיין פאלק ווער אויף דיר זאלן זיי דיעלן במדבר אין די מדבר והנה לא שמעתו עד כה און דאס נישט הערן עד כה זאגט רשי עד כה ביז דער כה יאמר השם כחצות הלילה ביז מכות בכורות, און יעצט האבן מיר א פשוט'ע חשבון, יעצט קוקט עס אויס פלעין ווי עפעס איז געשען א שלאנג, מ'ווייסט נישט פונקט וואס גייט פאר, מארגן גייט זיין עפעס בלוט, מ'ווייסט נישט וואס גייט פאר, מ'רופט עס קאוויד, מ'רופט עס דאס, מ'האט נאכנישט קיין אנונג, עס קען זיין צען שטיק פון דעם, אבער דא זאגט ער שוין מרמז עד כה ביז די צענטע דעמאלטס, זאגט ער כה יאמר ה' בעזותיי דאם, דער אייבערשטער האט געזאגט, אזוי אזוי וועסטו וויסן, אזוי האט זיך אנגעהויבן, כי אני ה' וועל זוכן דעם אייבערשטען הנה אנכי מכה במטה, איך וועל שלאגן מיט דעם שטעקן אשר בידי וואס איז אין מיין הענט, אלע מים אויף די וואסער אשר ביאור וואס איז אויפן טייך ונהפכו לדם, און עס וועט ווערן איבערגעגרייט צו בלוט, והדגו אשר ביאור און די פיש אין די טייכן טמא וועט שטארבן, ובא אשר היאור און די סרוכה פונעם יאור, ונלהי, און עס וועט ווערן פארסרוכעט, ונלהי במצרים, און די מצריים וועלן מיד ווערן, פון זוכן לשתות מים מן האור צו קענען טרינקען וואסער פונעם טייך, ויאמר ה' און דער אייבערשטער האט געזאגט אל משה צו משה נאך דריי וואכן וואס מען האט געהאט די ווארענונג, וואס? משה משה אמור אל אהרן אמור אל אהרן זאג פאר אהרן וואס האט אים געהייסן געטארן, בקאז משה האט געהאט צו טוהן, משה האט געהאט א טובה פון די פון די יאורות און פראטעקטעד ווען ער איז געווען אין דמות, האט מען געזאגט אה הכרת הטוב די שטיי דא אין די זייט איך האב עס פאר אהרן, אהרן קום צו קום אההה די תח יא קח מתך און נעם דיין שטעקן און אתה ידך און ווארף דעם דיין האנט על מים מים מצרים אויף די וואסער פון מצרים אל נארותם אויף זייערע טייכן אל יריים אויף זיי אל נארותם אויף זייערע טייכן אל יריים איז אויף זייערע געגראבענע טייכן ווייל איך מיין מיט זייערע גריבער ס'טייטש אזוי ווי כלי לעיקס ועל כל מקווה ממים יעדע פון זייערע צוזאמגענומענע וואסערן ווי די האבן געזאגט רשי אז ס'איז געווען זייערע בעדער זייערע ווי הייסט עס זייער שוויצן זייערע בעדער און זייערע מרחץ מיט די אלע די די נישט אונזערע מרחץ די גוי'אישע מרחצות די בריכות און די מחצאות באמבטיעס און די די די די די האט טאבס, אלעס איז געווען אנגעפילט מיט וואסער, ועוד דם כל עת מצרים ובעצם אויך אין די האלצערנע כלים באבנים, אין די שטיינערנע כלים, אלעס איז געווארן פול מיט וואסער, ויעשו כן, און זיי האבן אזוי געטון משה ואהרן כאשר ציוו עד השם, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהייסן, וירום המטה און מ'האט אויפגעהויבן דעם שטעקן ויח' את המים, זיי האבן געשלאגן, ער לעשה לה הח הח, ער מוז שלאגן דעם וואסער אשר בעורו וואס איז אויפן טייך לעין הפרעה, אין פראנט פון די אויגן פון פרעה, און לעין העבוד אויף די פראנט פון די אויגן פון זיינע קנעכט, ויהפכו כל המים אשר בעורו לדם, און ס'האט זיך איבערגעדרייט אלע וואסער פון די טייך צו בלוט. איך וויל זיך נישט רייצן מיט זיי, באט איך וויל יא. והדגו און די פיש אש הבעור וואס איז געווען אין די טייך מים סוף זענען געשטארבן ויבש האור, פוי! פיש! ס'שטינקט! ס'האט געשטינקען די גאנצע האור ולא יכלו מצרים לשתות מים, און די מצרים האבן נישט געקענט אפילו טרינקען וואסער פון האור פונעם טייך, והי' הדם און ס'איז געווען די בלוט בכל ארץ מצרים אין גאנץ לאנד מצרים, אונז דארפן פארשטיין אויך אז די נילוס איז דעמאלטס געווען אזוי ווי א אפגאט פאר זיי, זיי האבן געהאלטן אז זיי זאגן, אה איך לויף נישט קיין רעגן, איך האב נילוס, במשך כנראה אז אלע נאנט האבן זיך ארומגעדרייט אן א שטאטס מאסק ס'איז געווען נאז פלאגס מ'האט פארקויפט נאז פלאגס איבעראל דריי פיס צוויי פיס אוועק ויעש איש חיים חטים מצרים די חטים מצרים זאגט האלא לאמיך דיר ווייזן בלוטוט טיים זיי האבן געמאכט פלופ בלוט טיים זיי מאכן בלוטוט זיי האבן געמאכט א נייע חרם בלופ זיי האבן אויך געמאכט מעדזשיק פרעג די מפרשים ווי האבן זיי געהאט וואסער צו מאכן פון דעם בלוט סאיז דא אפאר תירוצים. תרגום יונתן זאגט אז זיי האבן געברענגט פון גושן, און גושן איז געווען וואסער. כהאב גושן וואטער, פאולען ספרינג, גושן ספרינג. נאך א פשט איז אז זיי האבן געקויפט פון די אידן. נאך א פשט איז אז זיי האבן געזעהן, געוויסט דרײַ וואכן אז סגייט זיין בלוט, סאו זיי האבן שוין אנגעגרייט וואסער, און א סעקונדע ווען ווען ס'איז געווארן מ'געהערט די מעדזשיק און די נייעס אז ס'ווערט בלוט האבן זיי געזאגט פאר די מענטשן פראנט פון זיך קעבע קעיק שיט איט אלל אבראקאדאברא בלעבלעבלעבלעב בלוט און מוישע'ס טריק האבן זיי גענוצט פאר זיך און במילא די מענטשן ארום געזאגט דו האסט געזען די חתנים האבן אויך געמאכט בלוט

ליבוי, גם לזאת. ס'האט זיך געשאסן די שעת ליבוי, ער האט נישט צוגעלייגט זיין הארץ גם לזאת אויך צו דעם, זאגט רשי למוות המתה, ער האט נישט נישט די שטעקן פון די שלאנג, נישט די בלוט, איך דארף יעצט גיין! זייטס געבענטשט, ברוך השם לעולם מן העולם, אמן ואמן!